So pane nyaya iripo zviri kunzi chii chinodhura kudanana nemunhu muno mucape town kana kusouth africa kana kuti kuenda kunokecha ndezvipi zviri nani regai tione Okay, so we are back. My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Pikicha. Nhasi uno tichange tichiona kuti uh, chii chinodhura kuti uri kudanana nemunhu uh, muno muCape Town kana South Africa or uri kungoenda zvako patouch line kana kuti mutouch line wongonoita se ungonokecha zve so ipapo ipapo hanzi shotre ipapo ipapo so let's move on to the next screen uh, apo tine we have our calculator uh, calculator yedu iri t so ngatitangei kuweka sanika uh, inini zvangu eh, ndinowanzofarira kuhurira kunhu kwakafanana nana strand eh, kaelicha uh, brooklyn ndo nzvimbo dzandowanzofarira kuitira chihure changu so iam going to tell you macalculations uh, according uh, to mastatistics uh, kuti zvakamira sei uh, iam going to tell you mastatistics according to macalculations andakaita uh, nemacosts nemalosses andakaita uh, pandaiita chihure changu ano pandinoita chihure changu so let's move on to the screen in a calculator and let's start calculating so first of all uri kufanira kuenda kunoona hure rako kustrand kana kuti uri kufanira kuenda kunoona hure rako kukaelicha so tomboti for instance uri kufanira kuenda kustrand kunoriona ikoko kana kuti iro hure racho uri kufanira kuuya kuti uzorona but mostly ndiwo unoenda kunosangana nehure eh, saka kuenda chete we are going to put something like 150 eh, 150 rand eh, 150 rand times 2 kuenda nekudzoka uh, which is equal to 300 right saka wadonha 3 waya kudhara transport kuenda nekuita sei nekudzoka because masvikiro aunoita kuchihure unosvika zveku zvekunyahwaira nyahwaira unosvika uchihwandira haungosvike zvezvezvo saka unoda private transport yakafanana neuber uh, kana kuti bolt kana kuti indrive so ndo mari dzacho idzemaindrive nemauber saka so far wadonha chii wadonha three waya yako so let's move on eh, tiende pa pakuti uri kusvikawo uinei remember zvinhu zvamuri kunoita zvinonzwisa nzara munoziva kuti bota ronzwisa nzara saka unofanira kuenda nechi eh, nembuva yebota eh, kuitira kuti zvifambe zvakanaka so we talking of uh, mahure zvaanowanzoda anowanzoda hanzi chi bucket kfc ndoine ma 9 piece chii chii chii chii saka uh, kana ine tuma chips netuma sauce nechii chii unogona kudonha zve around 150 uh, right 150 uh, plus 300 yetransport iya iya which is equal to 450 right uh, plus unosvika uine six pack yebriza kana kuti yebrutal fruit eh, ukaitenga kuliqua shop kana wakachenjerawo sezvandoita ndowanzoenda kuliqua shop yakachipa unogona kuiwana ne110 ne110 yake wozotiwo yakowo yeblack eh, woiwanawo ne100 rand uh, which is equal to 660 saka so far tapa 660 eh, saka zvinoitika manje kazhinji eh, mabhishu hazviite kuti uende kumba kwebhishu nekuti eh, unogona kusvikirwa nechikomba ikoko saka ne the best option is kunotsvaga lodge saka munofanira kuenda kulodge and kana muchinge maenda kulodge ngatite macalculations elodge hazvizongodiwo one hour unodawo kana two hours saka mazvimaloji zvakachipa chipa zvemulocation last time pandakaenda yave 150 per hour saka tetaa kuti plus uh, plus uh, eh, 300 yeloji uri kudawo ka two hours dzekunyatso tamba nechi nemunhu zvakanaka Ah, saka tapinda mu 960 vana baba taamu 960 eh, zvangogo taamu 960 two hours dzenyu muri muloji ah, bolato bolato right saka zvadaro hanti ibhebhi rako raunomhanya naro e, eh, wa mapedza zvamaa muchiita then wakurisiyawo ka saka unorisiyirawo kana rine two y yedata saka two wire data eh, taiisa pamusoro ipapa tamu 1160 uh, so as you can see tamu 1160 so far ndo mamiriro akaita zvibodzwa eh, kana uchidanana nemunhu muchiti munodanana you get the idea saka eh, guys pakaipa pakaipa so 1160 ndo budget saka isu tingachionai kuti munhu wako uyu unomuona ka one every weekend saka which means every weekend you have to spend 1160 uh, eh, times uh, four handi mwedzi une four weeks saka which means you are spending 4640 uh, eh, ndo mari yandospend ndozvandaka calculate andiri kuona bishi rako ka one paweekend pamwe ndivo vaya vekuma kunonzi kumachi kumastay in team stay in iri rimwe team stay in harina kwekugara rinenge richibhajeta rinoti kana richigara kumurungu then parinongouya musi kudai dai so ndomamirira zvakaita iwayo saka so far pamwedzi we talking of kuti you will be spending 4640 here in cape town or south africa kana uri kuda kuita zvemujolo so amene kuti munoionawo sei budget ngatiendei pakuti iwo wacho unombotambira mari kana kuti unowana mari eh, how much do you get kubasa kwaunenge uchishanda saka mostly mazimbabweans mazhinji oro mageneral worker anowana something like 200 rand per day saka kana uchiwana 200 per day ushanda monday to friday it means une 1000 per week saka saka chibhomirai mabdiki kana muri kuvuka zvemucholo chibhomirai mari yenyu haikwane so zvinodhura but anyway for vanhu vakafanana nevava vema 200 per week there is another option this is the second option now we're talking of the second option second option ndeyekukecha ndeyekungobhadhara shotrei ipapo mutouch line yes pabalance apa bevo pana munhenzva apo eh, nedzimwe eh, maposta acho akawanda wanda akangosiyana siyana unowana type dzaunoda kana ukada slender ukada chii uko ya unowana zvese ikoko saka anereka itimboona kuti kana tiri mutouch line eh, zvakamira sei saka so far eh, we have a budget of 4640 uh, pamwedzi saka Apa apa remember wangoita kazhinji kacho vana baba unongoziva kuti zvinenge zviri zveka one haudzokorodze kana kuti tingati round rich two masports ifirst half chete zvava zvatoendwa dzimwe dzese dzangowo nyaya zvatovharana saka rikatipinde musecond option so we are going to

but anowanzonetsa kunana malawi remuno rowanika futi zvekumhanya muchachiraini rinowanika zvekumhanya kwete zvekunzi ha rowanike zvekumhanya aiwa rowanika zvekumhanya saka gaitite macalculations emuchachiraini saka muchachiraini uchisvika bhebhe last time i remember kuti 50 rand uh, zvinenge zvatoendwa so we talking of 50 rand uh, times uh, four 50 rand times four which is equal to 200 saka tikutaura kuti pa four weeks pamwedzi you can spend 200 mutouch line ngatichicalculatea imari dzetransport dzekuenda kubelville uchibva kuna ana strand kana kunemaposto so let's say 30 rand

neteam reku reudhaka boy chichi nevekumaprans which means unenge uri safe now marealiza mazvaona kuti paya paya iri 4460 versus 360 kana uri kungonotenga mutouch line kana kuti uchiritora uh, mutouch line rinenge rakachipa zvekudaro e, saka you can budget unokwanisa kutotumira vari kumusha e, mari nekuchengetawo mhuri nekudii nekudii kana uine mukadzi ari munomu uchipota uchimbopinda hako mutouch line kuservice you, you can see kuti unotosarwa uine mari uye kuti unobhadhara rent zvasiyana nekunge kana uchiti uri kumhanya nemunhu ah, panenge pakaipa guys apa handau zenge ndataura kamari yerent sometimes anogona kundibatsirawo nehafu okay zverent atazvisiya tikati aiwa anenge munenge muchikosangana kuloji saka anyway ngatibvisei zverent so ndo mamiriro azvakaita zvangoku saka mutachiraini 360 pamwedzi watenga four times re kumusha four times and remember unenge wachinjanisa matype e, zvasiyana nekunge uine one girlfriend one girlfriend ione type mutachiraini unenge wachinjanisa four matypes ukaenda this week ukanotora rakadai ukaenda next week ukanotora slender zvichingodaro daro saka une variety and its It's also cheap. So kuna ana amai vana varume vakaroora vanofarira zvekumboyoisa gumbo panze gumbo mumba vaudzei kuti mutouchline makachipa mutouchline munoita kutiwo homwe dzisare dzichifema mumbawo musare muine mari bhajeti inoitika zvakanaka kana baba vachipinda mutouchline pane kunge vaine side chick eh, kana kuti vaine girlfriend girlfriend ino uh, iri kutora mari zvekudaro patown girlfriend ma one hazvisi kutombonakidza also the other thing that i wanted to mention ndezvekuti eh, ukapinda mutachiraini ukabhadhara 50 rand yako uri let's say 100 maybe mati ndainyochipisa let's say 100 rand yako wakutoenda kubhawa wakutonomwa saka instead of spending 1160 pa one encounter you can spend 100 rand kukecha then watotanga kutomwa doro imwe yese saka 1060 yese wakumwa doro tobvisa transport 60 rand saka it means une 1000 to spend on yourself pasina munhu ari kukunetsa pasina munhu ari kuti wazofambirei nanhingi wazotaurirei nanhingi zvatovharana wa, chachiraini ine maadvantages akawanda so in case manga muchiita naro or you didn't understand sorry i had to make this video so long eh, I, i was just trying to clarify and make it clear kuti mutachiraini makachipa pane kunge uchidanana negirlfriend kana kuti ne munhu anenge nemunhu wanenge uchiita munhu wangu muno mucape town so i think by now vazukuru manzwisisa kuti uh, zvakamira sei pazvibodzwa my name is sgp don't forget to subscribe to my youtube channel and follow my facebook page for nyaya dzinopisa isu tinopinda mukati menyaya todzizunza todzisakura todziyanika todzikanga todzidya yesaya